Һәм моны тиз арада булсын. Ни өчен дигәндә, бар шундый затлар безнең менә кешегә зыян салучы. Зыян салучы менә бабаларда син шайтан дип әйтәбез бит, шулай бит. Менә яңа гына утырдылар шул турыда тукатларын. Һәм күркәм исемнәр булса. Һәм инде бар яңадан гакыйда. Гакыйда дигән сүз менә бала туганда аның башында каты чәч. Менә шушы чәчне алу Хәзерге вакытта кайбер яшьләр әйтәләр, аны кирәк түгел дип. Хакыйкатьтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм, әгәр дә ки, баланың, диде, тугачтын, менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үзе, үзенең оныгы Хөсәен, әйе, дөньяга килгәч, әйтмичә дә, аның чәчен алды, апый корбаны чалды һәм инде шуның белән нишләде, нәрсәдән булды, диде, ки, баланың, диде, шушы чәчне алгач, теле ачылышы, күз күрүе, акылы һәм гәүдәһе үсешенә фаһийле була, диде. Менә бу әйберләрдән игътибарлы булыгыз, әтиләр, сезгә инде менә мондый әйбердән. Шуңа күрә бу мәсьәләдә әйбер, игътибарлы булыгыз һәм моны эшләгез. Ни өчен? Бу үзебезнең ислам дине белән әйбер, үзебезнең шушы пигамбер сөннәте нигезендә куллана торган әйбер. Һәм инде тагын шуны әйтәсе килә, сезгә мөхтәрәм җәмәгать, үзегезнең гакыйка дигәндә, әйбер, ир бала диләр, кыз балалар диләр. Ни өчен ике дип тә сорау бирүчеләр бардыр, әйдик, ни өчен корбанлыкка ике ныкчы алу, кыз балага берне? Менә шушында галимнәр әле тикшерделәр әле, һәм Америка җирлегеннән әйтәләр, минем ике бала сезнең кебек хатынга тыга да, минеке ир бала, минеке кыз бала диләр. Тегеләр әйтәләр, юк, хәрбикенеке, минеке буенча да карыйлар. 99 килә, яна телевизордан ишетәсез бит. Һәм ачыклык кирәк инде. Шул вакытта Коръәндә дип курда язылган. Әгәр дә ир бала туса, аңа ике өлеш, хатын кыз булса, кыз бала туса бер өлеш. Бу вакытта хатын кызның күкрәгендә сөтнең майлылыгы да ир бала туса ике тапкыр, кыз баланы кытып тапкыр. Менә шушы халәтне Аллаһ Тәгалә нишләде? Безгә ачык дәлилләр килде. Менә шуңа күрә әтиләргә әйтәбез әйбер, бу корбан чалган, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм корбан чалганчы бу бала Аллаһ Тәгаләнең яклавында, саклавында булырга бер бәрәкәт. Бусы да үзенә яшәмаган инде, үзем менә яңа корбан гайтәре дә сездән барчаларында шушы корбан гайтәре белән тәбрик кылам, чалган кыйганнары кабулларына кылсын. Амин. Менә балаларга исән имин булып, дөньяга килгәннән соң шушы гамәлләрне кылып, инде Аллаһ Тәгаләгә якынайбыз. Тагын бер кадәр әйтеп үтәсем килә Мөхтәрәм җәмәгать инде, вакытлар бар булган өчен. Исемнәрдә бик игътибарлы булыгыз. Бик игътибарлы булыгыз. Тагы да бер кат әйтәм. Менә без инде балиста кушып чыктык диләр. Һәм аны тыңлап торсаң, аңа яңа әйткән сүзләр әйбәт. Бер генә мәгънәсе төште. Без үзебезнең милләтебезнең әйбәт, горурлык булырдай исемнәр булсын. Кайда гына булсак та, Үзенең кемгә охшашы булмасын, интернеттан карап түгел, ә үзегезнең әти-әниләрегез белән, үзегезнең бигрәк тә ирегез белән шушы турыда нык фикердә булыгыз. Уйлап, фикерлә. Минем балам дөньяга килсә, миннән тәрбияче булып бала булса иде. Шушы җәмгыятебезгә хәерле шәхес булса иде, шундый халәттә булса. Һәм бәхетле тавшиклы балалар булып эшләргә, Аллаһ Тәгалә сезгә көч-куәтләрен сабырлыкларын исәбез. Сорауларым, рәхмәтләрегез.